Sem tal-Missier tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Mela, grazzi tal-li għedin għawnek, grazzi Father Chris li organizzajt din il-bicċa ta' xol. Kem bħad darba l-oħra u bħal ma' minna dawn il-ġemat, għan prezenta ftit punti għat-talb, Father Chris diġa batilkom il-PDF file u we're going to just simply go through it un-bat użaw dik dawk il-punti għat-talb meta għandkom ċans biex tagħmlu ftit it-talb tagħkom. Dan huwa ħadd il-palm. Nibdew il-mixja lejn lajt imqaddes, ġimgħa sabiħa lina fil-kundizzjonijiet u s-sitwazzjoni preżenti daqsxejn partikolari imma nagħmlu li nistgħu bħas-soltu sewwa. Qegħdin taraw id-dokument Okay? Iva.
All right. Tajjeb, mela, let's go through it. Palm Sunday, 77 March 2021. L-għura qabel kollox, Palm Sunday marks the start to Holy Week celebrations, għamilna mixja tal-Randan. Zgur li palma namlu fil-fidi tagħna, kulħadd għamel mixja tiegħu personali. Ġifieri ma seba' ġimgħat Seba' ġimgħat mimlija jgħaddu malajr imma fl-istess ħin ċert li kulħadd għexu b'mod personali matul dan iż-żmien. Tajjeb li l-ġimgħa d-dieħla nkomplu bil-mixja tagħna personali tar-Randan lejn il-festa tal-Għid u nkomplu nitolbu fuq dak li qegħdin nitolbu, noffru l-qalb tagħna, noffru t-tbatijiet tagħna u nitolbu bil-qawwa kollha biex il-Mulej itina Għid tajjeb, għid imqaddes, għid ħieni, għid fil-paċi li ġibilna ħafna tama ġdida. Jesus entering Jerusalem is declared a sign that he chooses to die for us. The key words of this Sunday's prayer, suffering, passion, salvation, God's will, all for me. U nistaw nżidu il-klim speċjali tagħna li fakkarna f'dak li huwa l-ġist ta' dan il-ħadd il-palm. Ok, nibdew it-talb injazzjan bħas-soltu, bħalma nagħmlu fl-eżerċizzi spiritwali, the grace to ask for x'in il-grazzja li ntolbu llum u matul il-ġimgħa li ġejja. Today we ask for sorrow with Jesus sorrowing, anguish with Jesus in anguish, tears and deep grief because of the great affliction Jesus endures for me. Tafu li ħadd il-palm naqraw il-Vanġelu tal-Passjoni ta' Ġesu Kristu, hawnhekk ma ktibtux kollu ma ktibt il-biċċa fejn jiġi msalla b'Ġesu, ħanaqraw issa mill-Vanġelu skont San Mark. Nissuġġerixxi li kemm meta naqraw intkom fit-talb tagħkom ħudu l-qari sħiħ kif ħad tisimgħu fil-quddisa ta' dan il-ħadd, Dan il-Ħadd il-Palm kif ukoll matul din il-ġimgħa li ġejja aħna nikkontemplaw lil Ġesù fuq is-salib. Isu din waħda mill-affarijiet l-iktar personali nara jiena kif aħna nikkontemplaw il dan il-misteru kbir ta' Alla li jiddeċidi li jbati għalina biex iġibilna s-salvazzjoni. Allora sib il-mod tiegħek kif inti tikkontempla dan il-misteru, sib il-mod tiegħek kif inti taqra l-passjoni ta' Ġesu Kristu Sidna, Ieqaf, ikkontempla, irrifletti, offri d-dbattijiet tiegħek flimkien ma' dawk ta' Ġesù. They brought him to the place of Golgotha, which is translated place of the skull. They gave him wine drugged with myrrh, but he did not take it.

Tajjeb biex ninkom, ma tantx isu ma tantx hemm affarijiet, jiena ħantikom xi punti biex titolbu ma fil-fatt verament nemmen illi ma tantx hemm affarijiet xi wieħed jgħid quddiem il-misteru ta' Ġesù li jagħżel li jgħaddi mill-passjoni tiegħu u li jmut biex iġibilna s-salvazzjoni. Xtaqt nirrakkuntalkom din l-istorja. Hawnhekk ktibtilkom in brief. Ħa nirrakkontaħħilkom storja illi jiena kien qalili dan Santi Tjo, Santiago Tjo li huwa Ġiżwita Spanjol u espert fl-ittri ta' Sant Injazju u waqt li kont qed nagħmel twin team irtir darba miegħu rrakkontalna din l-istorja li dejjem laqtitni. Forsi smajtuni ngħidha f'xi omelija tal-Ġimgħa l-Kbira, skużawni jekk qed nirrepeti ruħi, imma dejjem tolqotni u dejjem niftakar fiha kull darba li naqra il-Passjoni ta' Ġesù Kristu Sidna. U jirrakkonta li meta Sant Injazju kien żgħir, għal dawk minnkom li mortu Loyola tafu li in walking distance hemm Aspetia. Jisu Loyola hemm il-kastell tal-familja Loyola, issa hemm il-Bażilika, Imma mbagħad tmur viċin hemm dal-villaġġ Aspejtja li huwa villaġġ kbir mhux ħażin, u hemmhekk sal-ġurnata mqaddsa tal-lum isir is-suq kuljum filgħodu, qrib il-pjazza quddiem il-katidral. U Sant Injazju darba meta kien żgħir milli jidher ma kienx mill-iktar kwieti sewwa, mar jintaqa' ma' erbat iħbieb U qalu speċi se naqbdu nagħmlu llum hu, jisu trid iddejja ftit il-proxmu jisu se taqbad tagħmel u bikin nifsek. Ma naħsibx li PlayStation kellhom, wi ma kellhomx. Allura marru sassu għadu jduru jdej u n-nis un batraw dan tal-frott u għalu u kienem wieħed wieħed jgħix fit-triq, wieħed fqir, bil-qegħda ħdejh u qalu u hija ja nagħmlu ċajta. Da hemm hemm il-pjazza, hemm is-suq tal-ġurnata tal-lum ikun hemm is-suq, u mbagħad tibqa' niżel it-triq u hemm park kbir hemm fit-tarf. Qalu nisirqu tuffiħa kull wieħed, niġru ġirja sal-park u nikluha hekk just for fun. Pal brikkunati li jagħmlu tfal. U hekk għamlu, marru l-erba' li huma, njazzu tleta minn sħabu, Qabdu tuffieħa f'idejhom, telqu jiġru l-park u ħadu gost daw għax hemmhekk ovvjament huma qagħdu jieklu t-tuffieħa, inqala' commotion, ġew il-forzi tal-ordni, l-pulizija ta' dak iż-żmien, u daw qagħdu josservaw qisu x'ġara u ġew in-nies u l-pulizija bdew jgħidu isma' għax dak, għax l-ieħor, għax l-ieħor, ovvjament ma kinux jafu min seraq dawn it-tuffieħiet, waħlu fil-fqir, fittxewlu fil-basket u kellu xi tuffieħ li fil-fatt kien xtara, U qalu mela dan huwa li saraq. U id-drawa kienet li ftit il-bot minn fejn hemm is-suq, hemm il-katidral, hemm il-pjazza, kienu jieħdu min seraq jew inqabad b'xi reat, jieħdu hemm, idoqqu l-qnipel tal-katidral, jinġabru n-nies u meta jinġabru n-nies, jgħidu x'inhi s-sentenza tiegħu, b'liema mod ħa jpatti għall-ħażin li għamel. U dana, dan il-begger, dan ir-raġel tat-triq, il-kundanna kienet li jtuh daqtejn sew quddiem in-nies biex jitgħallmu li l-affarijiet ma jinsterqux. Sant Injazju jgħid li hu u sħabu kienu qegħdin jaraw il-commotion kollha, qisu kien qed tgħajt għalihom, qisu speċi qalu ara strina waqqafna l-villaġġ kollu. U raw li dan ir-raġel baqa' hemm sieket taw daqtejn sew u ħallew u nistelqu insomma u qalu wara kemm ġitna tajba jisu ħadna t-tuffieħ, da miskin jgħix fit-triq komplet tiġi ħażina għala daqtejn illum la fetaħħal u laqal xejn u insomma għaddiet. Iktar 'l quddiem meta Sant Injazju ovvjament kiber ħafna fil-età u kien jgħadd Manresa fil-għar jagħmel l-esperjenza tiegħu wkoll ta' konverżjoni spiritwali, ftakar f'din l-istorja. U jgħid li beka ħafna meta ftakar f'din l-istorja għax qal fakkritu x'għamel Ġesù Kristu għalih meta ssalla. Jisu dan ir-raġel fqir, diġà kien fqiru makus. Biex taxxaqa xi ħadd akkużah b'xi ħaġa li m'għamilx, in-99 percent li kien diġà ra min kien ħadhom it-tuffiħiet li kienu dawn it-tfal, ma fetaħx ħalqu għal d-daqqiet u s-swat u l-akkuża u l-umiljazzjoni fil-pubbliku biex jeħel hu minflok jeħel min verament kien seraq it-tuffieħ. U Injazju jgħid, Hemmhekk fehem x'jiġifieri l-passjoni ta' Ġesù Kristu Sidna, li Alla, hemmhekk, jidħol għalija, jumilja ruħu f'posti, jagħlaq ħalqu u jbati minħabba fija. Għaliex? Għax iħobbni.

I have to remember too that Jesus freely chose to go through all these dark agonies and more. L-ewwel punt, Alla jagħżel li jgħaddi minn dak kollu. It is a choice. Dejjem hemm dik it-tentazzjoni bħalma kien hemm fit-tentazzjonijiet ta' Ġesu fid-deżert, bħalma kien hemm fil-qari li smajna tal-passjoni, jekk inti Alla ma tistax tinżel minn hemm, ma tistax issalva lilek innifsek. Nafu li seta' Imma huwa għażel li jbati għalina biex hu jkun magħna biex iġibilna s-salvazzjoni. Mela l-ewwel punt, inħarsu lejn Ġesù għaddej mill-passjoni tiegħu, nikkontemplaw din ix-xena u nindunaw illi Alla għażel li jgħaddi minn dak kollu biex iġibilna s-salvazzjoni.

or at least ended their carnage. He really did none of that, he hid his divinity. It-tieni punt, nikkontemplaw il-passjoni ta' Ġesu Kristu Sidna u huwa l-iktar mument fil-ħajja ta' Ġesu fejn id-divinità tiegħu hija moħbija. Trid tagħmel sforz kbir, ejja ngħidu l-verità, tħares lejn Ġesu fuq is-salib u trid tagħmel sforz kbir biex verament temmen li dan hu l-iben talla. Imma tajjeb illi fit-talb tagħna aħna nikkontemplaw din ix-xena li fil-fatt hija diżgustanti għall-aħħar, diżgustanti għall-aħħar. Ejjew f'dak il-Ġesu mimli demm u b'ġismu mbiċċer nikkontemplaw is-sitwazzjonijiet reali tad-dinja tagħna fejn evidentement Alla huwa moħbi. Hemm ħafna sitwazzjonijiet, mill-ħajja tal-bniedem, mill-istorja tal-bniedem, kif ukoll mis-storja tiegħi personali, fejn qisu d-divinità tinħeba. Ġesù huwa Alla u bniedem, imma hemm mumenti fil-ħajja tiegħu, u l-iktar waħda hija bla dubju ta' xejn il-passjoni tiegħu, fejn id-divinità qisha moħbija. Ejjew inħarsu lejn Ġesù, nikkontemplaw il Ġesù fuq is-salib, u fih nikkontemplaw dawk kollha li huma msalbin u li jisu jitilfu jew aħna stess meta nitilfu kull sens ta' Alla minħabba tbatija. It-tielet punt, and finally, I have to consider that Jesus did this for me, for a sinner, to save me from the destruction that I inflict on myself and on my life world. For to God, all events are present, so that my lies and self-deceptions and dishonesties stand before God, even while Jesus cries out in anguish. It-tielet u l-aħħar punt, Ġesu jagħmel da kollu għalija, bħalma smajna fl-istorja, dak il-fqir għala ħalqu u bata biex injazzju u l-ħbib tiegħu ma jinqabdux u jkollhom il-ħajja. Bl-istess mod, Ġesù ibati u jagħlaq ħalqu u ma jgirgirx u ma, ma jippruvax iwaqqaf il-proċess kollu tal-mewt tiegħu u tat-tbatija tiegħu biex jiena ikolli l-ħajja. Di ta' Sant Injazju kienet importanti ħafna lih. Anki fl-Inkarnazzjoni, fil-kontemplazzjoni tal-Inkarnazzjoni, jgħidilna Alla mhux biss jibgħat lil Ibnu, jiddeċiedi li jibgħat lil Ibnu biex isalva d-dinja, l-umanità kollha kemm hi, imma wkoll għalija. U l-istess hawnhekk, Ġesù fuq is-salib nikkontemplaw lil Alla li jiddeċiedi jibgħat lil Ibnu biex imut għalija. Conclusion, we conclude our prayer by going back to the prayer we started with, pleading for sorrow with Jesus sorrowing, anguish with Jesus in anguish, tears and deep grief because of the grief, because of the great affliction, Jesus endures for me. Nasab hemm biżejjed fuq xiex titolbu, għandkom it-talba inizjali, hemm il-qari tal-passjoni, aqraw bil-kwiet, Għandkom din l-istorja mill-ħajja ta' Sant Injazju u għand dawn it-tliet punti naħseb li huma fundamentali aħna u nikkontemplaw Ġesù li għaddej mill-passjoni tiegħu u fuq kollox Ġesù fuq is-salib. L-ewwel li Ġesù jagħżel, Alla jagħżel illi jgħaddi mit-tbatija għalija, It-tieni, li huma dawk is-sitwazzjonijiet fejn jiena nħoss illi t-tbatija ġġegħelni nemmen illi Alla mhux hemm? Fejn għandi bżonn, f'liema passjoni personali li qed inġorr, f'liema salib personali li qed inġorr, għandi bżonn niskopri mill-ġdid id-divinità, il-preżenza ta' Alla? U t-tielet, Ġesù jagħmel dak kollu, lest li jmut għal darb'oħra llum għalija. Biex jiena nemmen verament li Alla hu Alla ta' mħabba, Alla li jagħti ħajtu għalija u li jistedinni biex jiena nkompli mill-aħjar li nista' nagħti ħajti jiena wkoll.